Di más di 10 anu di kasamentu, dretu família dretu ta ten família di mudjer ki ta toma kónta di fidju. La Kau Verdi dja ben ku dôs fidju. Bu fla, Nau, nu manda el toma koitadu, el ta ben buska si vida. Nu manda el toma koitadu, el buska si vida, na verdi, el ben kole pé. Aprizenta otu makaku ben kada di ben pega mina, ta manxa, ta da kobu. Tudu santu dia, mudjer ta trabadja, ta da mina kobu. Gósi ku el dja dadu kónta, ku el pamodi si pa no ben buska. Mudjeris tanbê ki sta ta ki família ta djuda ben di Covid. Tudu mundu sabe, N ka ta da kulpa na mudjeris pamodi mudjeris ai se nómi é lumi. Nu sin, Makaku Veju ben ku prima di mudjer di Covid. Dje djuntu, dje ben ku mina, dje manda termu, dje ben pa Europa pa ben buska vida midjor, sen duvida, ku te família, dje N sabe modi. Ago, Makaku Veju tudu pitara ki sta dentu txon di Purtugal. Mon sim purtugal pitara sta nho sta sima kuzê sima taxi la ruportu nho ta fla nhos verdadi purtugal ku cabo verde faita di pitara ka tene ami kon ta fla tanbê omi nhos ku mudjer dentu kasa abo ku un mudjer mon sim mi fla un kuza aves Aki no oia argen dja mata kel otu dja dap martelu na kabesa pa tudu gongula el ka no é un txoma da asasinu bom nu ka ta sabi ma mudjer dja tudu omi tudu argen sabi ma minis ka ten di kau vida ta ben ku lumi na kaiera kel la kulpa nu ka ten ami bo si ami ta ami ta fala un kusa bo si omi ku mudjer dentu kasa ki djis vive nos vive pamodi monti kazal dentu di europa li pa oxi pa ten un vida pa ten bon kasa bon karu si fiu na si pé ta sakrifisa txeu ta briga txeu nu ta pasa pa monti situason nu ta supera tudu pamodi undi ki sta amor ta supera tudu ma dja undi ki sta purkaria dja ka ta da pa supera nu sibi makaku bia bia agu amigu un ta fla-m kusé mi pensa ma mi figera diskansa mi ku toma mi nsala nha kantu n ka ta fase video pamodi gosi ta un monti paranoi ka ta ben na internet Ki si bu ka ten forsa ku konstituison bu ta ba paranoia. Por isu ki mi nta rasa, nta pidi Dios pa puda tudu algen pa judan ku nhas fijus i djoja es un manhan mo e ma nprontu nfika ku ku nfika li pa nda nha fiju konsei. Ma ka ku vei ben ku pilon di prima di si mudjer di Kabu Verde ka aprizentan pa ntra un paradi di pitada pa nganma fika mas bunitu pamodi e mininu novu ki ben. Ma ka ku bena ve dema xe ku mi si mudjer ki tentu kasa ki dja luta tudu kes tempu ta dexa mudjer ta trabadja ta pega mi na ta da kobu dja da kobu dja da kobu tiradu konta mi si mi vira nta mata nhos nta troka dja da largu purtugal omi omi kumi familia dintu kasa e pa mata dja n fla dja bu ka kontenti mi a omi dintu lisboa sima pitadas sta baratu la purtugal tudu mundu sabi pamo la purtugal 200 ku otu ta ten 180 mudjer inda ku kumida ku ta kume ku ta kume un anu tudu mundu sabe la purtugal pitara sta ma baratu kila kau verde ki 200 ku otu e pa dane rostu ami mi na se mi mi na nta dexadu durmi es es ta nta dexadu durmi nta konta mintira yo li nta konta mintira nta fala oxi nu pui kama na txon li sal nu denta nos tudu aker nta nos tudu nta panha martelu ke martelu di 15 kilu nta pila nho riba txan di pé ki nho ka ta anda mas Tudu kapiton ki sta na mundu e ke dintu kasa ke familia di bu mudjer ku ata munta. Sima Purtugal ten munti pitada ta straga. Bu ta pasa na kamion ta atxa pitada 10 eru. 10 eru ki ka tra un karafa di uski. Bu ta atxa pitada baratu na rua ta bindidu. Bo ta intendi? Ago tudu kapiton ki sta pa kume mudjer di bu familia ami nta kontaba el ami kila se nha familia ki ka tra merda.

Ô bu sai ta punta 25 ora bil fla no sai ta punta é mutu poku pa bo so si barku sla pusa ta kabesa kla barku abo bo ku mudjer dintu kasa nhos pasa tudu sakrifisiu ki ten na mundu dja nhos djuda ben ku prima di bu mudjer trankilu ku pamodi oportunidadi ta dadu tudu kapiton ki sta dintu purtugal é é bu prima prima di bu mudjer ku ta ta dexa mudjer ta trabadju ta mudjer tanbe ke pega tanbe é mininu di prai mininu di prai é so malantru. briga ka ten. Ma ka ku Beatriz se mudjer ba trabadja, mi na ta bai ku ropa noti di si mudjer, ta bai ta da ku ovu ti koka. Koitadu ta maxi anti maxi ta trabadja djon, anti maxi pa manda termu. Mon sinhur, e sakrifisiu, aves ta ten munti omi ta ten vontadi di ben ku si fiju ka ta fila ben ku el pamodi ka ta da. Tudu katota ki sta na mundu e kel ki familia ben ku el di Kabo Verde ben ku mi. Anon go pa fora kuse ki nu ta kumi? Kuse ki nu ta kumi anon pa fora? Ago imajina un kusa, mudjer ben di Kabo Verde. Bunita carne fresco e ka txeu ma nbe vale nada o pa manda nha fidju pa tra un boka o pa manda pa manda ten ten algen ki sa kosta mau e ku pilon di kapiton dentu kasa pa mudjer boa e tene imajina go se bu mudjer kuacha ku mudjer ku bu primu dentu kasa ta kume nho ta txoma di puta ma ku si ki nu ta txoma tanbe ke ma kaka be yo li nfla koma nfla ku si nsta na trabadju nka ka trabadja atrasadu nha patron te boka la infernu Te boka ku boka puxadu ki oxi ne ka tava pé ku mi. Ago n ten ki tende ago ku bo. Abo ka yo sabi ma dentu kasa ki bo ku mudjer nho sta paga nho renda ki yo ten bu fidju. Kon pa la pulomenu kumi so un mudjer pa ro pa pa di pa na rua si kre u kumi si kre sinkuenta ma pulomenu u rispeta pulomenu bu familia. Ma mi nes tambi ka ten di ka oferi tambi ses ka matxa kapiton nho sta matadu pura. Ma pitara tanbe mosinhu, pitara é un kusa inventadu, ma é ka tudu kusa ki ta ku medu mosinhu. Algun makaku bebe fla nhos, Abo, bo ta da konsedju, ma nen, mi n ta da konsedju, ma kes tipu konsedju la nhos tamba, nhos guarda dentu nhos kadera. Bo imajina, ma un ta da konsedju, ma un ku ten fla-m, Abo, ku un mudjer ta trabadja, abo, si un mudjer dexau-u ba trabadja ki n bai nbada el ta ku un mudjer, bu ta kontenti? N fla, Nau, nes ka bu fla-m si, ma bu ki N ka ta fla-u si? N fla, E mesmu kusa ki bu mudjer ta txau ku si prima, bu ta da ku-u pamodi bo é so bo ki ten obi la Purtugal. Agora go, bu ten pidi-m konsedju, pa N da-u konsedju. Ami N fla si, Koma, bo tanbe, si bo trabadja ki ki N bai nbada bu mudjer ku-u, bu ta kontenti? El fla, Nau, ma kili, ma, ma, ma, ma, ma el ta pidi-m konsedju, N ka ta fla-u mesmu kusa ki si bu fasedu. Abo, si mi ku bo nos é primu, bo trabadju, bu kunfia na mi, bu pun dintu bu kasa, ka sin? Bu pun dintu bu kasa, bu ben ku mi di Kauverdi. N dexa-u a trabadja, N ba santa ku mudjer ku obu pa tudu konguladera. Bu ta fla, Bu ta mata-m. Má pamodi tanbê kes é ka pode mata-u. Má N ka kontenti. N fla, Gonba, fla-m kusa. Â ki bu tene ki nhos ta atxa ma nhos é midjór ki otu algen. Abo sabe ma bu ka sabe di óras ki bu kaza ku kel mudjer. Ago, el ka ten. Mon si nhos é kabuverdianu, ka â ki bu ten ki pidi konsedju. Bu ten ki ta pidi. L fla, Nelson, djolê, ami dja kai un kusa li sin ka sabe kuzê ki N ta faze. Kusa ki bu ta faze, kel-li é pô-a mata kabésa, ma na linha konboiu ki nen finadu ka bu ta fika ku el. Pamodi sinau â ta destrui-bu ku kel mudjer. Mi na ben di Cabo Verde ku pitada grol la nsin, bu ka txoma-m pa mamada ku ovu, ala xintadu ku ovu rakatxadu sima batuneira li nsin na pubeton. Bu ka txoma-m, dja-u kume ti au fai ta koka. Kau ten txoma-m, kau ten pidi-m konsedju. Konsedju? Pa diskonta, txoma-m, fla-m pa ba ku un mudjer tanbe. Pura! Kau e ka ta kontenti? Mo sinhor, aku ta pidi un argen konsedju. Fla, Konpa, kusa ku eu fasi, abo tanbe sima, sô trabadja tanbe ki maridu ku mudjer bu ta kontenti? Mi e ta mata. N fla, Nton, tira kasa to mudjer pa mata-u pamodi kusa ku bu fase ben mata-u. Má ki mosin, aki, aki nos ómi, nu ta txoma algen, nu ta txoma algen. Mosin ka ta fla nho pamodi N ka ta fla di Purtugal. El N ka sa, N ka ta fla ningen e undi. N fla Purtugal pamodi Purtugal la é kau ki ten pitada más txeu. Purtugal ka ten pitada. Purtugal tene e pitada sima midju berdi la, kau verdi, kes agu li. Tá intende? Ago mi N ka ta fla un kusa, mosin. Ómi, nho sta atxa sertu. Mosin, na óra di kume, sabe. Nha hora di kume sabi, ma nha hora di nhos ta matadu tanbe mas sabi tanbe. Nhos ka sabi pamodi imajina un kuza, abo ku mudje dentu kasa ta nhos kati kati tudu kes tenpu, dja nhos ten nhos kasa, nhos ten nhos fidju, nhos ten nhos vida trankilu. Tudu pitada ki sta na rua e kel ki e prima di un mudje, kel la ki ku ke tapa buraku. Ma tudo kes mudjer ki sta dintu di Europa li e kel dintu kasa e kel la ki sta sai pa ku Konpa bo dja ses ka matau e mi ki ata matau bo e mi ki ata matau no mi ka bu fudidu no pa mata ka pa mata ki ta ki ta ki ta mori no pa mata no pa pia grandô pa pia pa kapa pura abo abo kusa di kel la ku fasi kusa di kel la primeru kusa ku ta fasi sai di dintu kasa antis di bu da mudjer atras. Kaba gó, pa kastigu kes tipus omi ka dera largu trás di katóda li, es ten sórti ku mudjer. Mudjer di ses ka ta ranu pitara no. Se mudjer ka ta omi pó pa ró pitara. Ke mudjer ki ten omi bandidu, e ses pitara ta da so ke bandidu. Ota ntende? Ke mu, omi tanbe é bon omi, se mudjer na prasa ta da tudu omi. E por isu ki mi ta fla-l, Ami gó, ami, ami ten nha konbersa ku parvu. Mosinha, txiga na mi bu pidi-m konsedju, ka pamodi dju N fla-m ma N ten ki ta seta kel kusa ki djo fla-m ki N ta seta. N ka ta seta kel ki bu fla-m nau. Ami N ten ki ta fla-u kel kusa ki bo. Abo djo fase eradu. Komu? Modi ki bu ta xinti? Bo ku mudjer tra manta anti bu majestadi trabadju? Bu ta atxa sertu tapa mudjer riba kama di bu mudjer? Kama di bu mudjer e sagradu. Komu? E mesmu tanbe, si N ten mudjer la tanbe, si bu atxa-m riba bu kama di bu mudjer N ta da ku abo bu ta kontenti? Imajina, kel dor ki bu ta xinti, bu ta fla ma bu ta mata-m, e kel la tanbe. É kel-la ki algen pode mata-u. Ago, mos go, i ami go, mi ol li, ami, ami pidi kon txeu más novidadi, ka so kel-la dja, ten otu go, i mos ta fase vidu tanbe di un. Nhos oja li. Minês, ka nhos dexa di djuda nhos família ki nhos ten pa djuda, pamodi ka tudu, e ka tudu mangi ki é podri nau. E ka tudu. Pamodi, ka pamodi ma djo ben, djo, dja ben kunpri ma dja ka da sertu, ma di bo ka ta da sertu. Má mos fidju, nhos toma kuidadu di simola, pamodi kel minês ki sta ta ben di Kaboverdi, ka fladu kusa ki el sta ta fase, ómi di algen la, Fladu te koka e sa ta trau di dentu kadera. Kela ki mata fanhosa nho ka ta sabi. Pamodi kusa ki minis di Kauverde e kapaz di fasi omi, bu ta sta kasadu ta skisi. Bu ta skisi si bu ten mudjer. Pur isu ki N ta fla-bu asin, nho a ki nho sta sai, ki maridu ta fika na kasa, nho fitxa, nho fitxa porta na kadiadu. Si ka ta trabalha, fla omi pa ku ka bu trabadju.

Ma bu ta meste mostra digostu di N sensura kónta bo. Trabadja bu da kónta ma N ka ta dita ku un mudjer ku bu ta kontinua ta fla-m, Ome, e ta mata. N fla, Nton, e pa N txoma un mudjer pa bazau martelu na kabesa. Kel martelu di 15 kilu. Mudjer pode ka ten forsa mau, sima es sta ku si sufrimentu na petu li, e ka ten forsa. Ma Museo, N ta fla-u un kuza, algúns ómi a ben nutadu, N ta di, Ma Museo, alvês si nu matadu, e ben matadu. Mi neste lumi na kapidon ki mo si oxi nga ta fasi vidu nga ta di ma pitada ma vidu nga ta tra no ma mi nes ki saindo kau verdi tambe ake ake bebi awa di kau verdi mi nes ake kumi mandioka di kau verdi kumi toremba di kau verdi ka mi nes di kau verdi sa ta bibi grogu ko e kuse e munta nhos omi ke ta munta e kuse mas mo si imajina un kusa nhos dede si mo si e tristi ko abo ta maxe sedu ta trabadju dintu ke kau si mas ta moli Ku maridu na ka ofende kaba go fladu go ma kusa ki mininu sa ta fasi omi di nhon li ami kel la e ma pior ki droga mo sinhu si bu usa abo bu sta fudidu larga sta difisil e pur isu ki kanta no mo sinhu tudu nhos ki ten nhos omi mo sinhu nhos mara obu nhos kunpra trus di feru pamodi mini gosta di si nen irmon ku irma ka ta e gosta di mini sta di ka ofende tudu omi mo sinhu Makaku ben ku-m fla, Koma, ami bu ka txoma-m pa mende kovu, bu ka txoma-m pa-m pasa la pa-m ba toma ke grogu ki ben di kau. Fidu, i bi grogu bo so, kau ku mi prima bo so. Agosi bo até mboka agosi. Ku e kusa ki mata kabesa mi, ka nada ku mi. Mosin ta konta, Yo berdadi, ami dja-m vive dentu ku mudjer, dja-m, mosin, ami dja-m vive ku fidju di mudjer ki dja nfronta ku el propi. N ta konta nha verdadi Má nunka N ka dexa-m kai na tentason Pa N pa ti ki N ta tra nha kai Só di riba nha kaison Nha silhora nha pijama Nha trus nha boxer Pa N ba pô obi tudu pitadu ki sta ami Kel-la nu mudjer ka ta mata ami Ami si mudjer pega-m ku si família Su ka mata-m mi ki ta mata-u Kel-la é verdadi Má amosinhu Má ku un kusa. Mininu ti kóbia la sima te kadia na riju la ami n ka ta da amor kuji pa mi amor tanbe pa e tira tudu kes ki dora la pa e bada ku obu kila dja kai ta inpidi konseiu ta mi fla-m kuse ki kuse ki bu ta fase bo ki fase mi kuse ku mi e mosi n ta fla-m un kusa ku ka ta ota ku no mai ka txoma no.

Nho ta mudje ten di ka ouvir ta ben ku grou ku to rema ku kusa ku mas kusa ku ta txoman bu rema ku mi kosa ki eu munta ti eu bu munta u ka flam pa ma toma un pitada pa tanbe pa pa ma ami tanbe ami tanbe ne viu agora o ten txoman ten pidi konse konseje pa matadu konseje pa matadu ma nada e pa matadu pa matadu kadera largu pora tudu kapiton ki sta bu e dexa kelan ku mi bai pulumenu ami ba ku mi mi. Pô, mina também, bu trupi obu ki sta na mundu é kel ki é di bu prima ku ta kume. Por isso ki fladu ma ver diabo ta sta dintu di bu familia mosi. Satanás ta sta dintu di bu familia. É por isso ki mi ta fla nos tudu mosi, às vezes nhos ta oia casal ta pega un ta mata, nu ka sai pamodi, às vezes bu ta mata pamodi ten kusa ki so ka mata ta matadu abo. Pa mozinho. Mozinho kau verdianu. Ami sta txoman so na ora minguadu. So aki ka ta da mas. Es ta kume ti sin ki kadera. Es ka ta txoma di ki jetu ba da koba. Mi ta mia di fora mi ta pora. Mi ta mingati oba na mi ngati ne kusa na koba tambe. Ta txoman so ki yo da koba. Ti yo pegada ta txoman go pa mi pa mi da konseyu. Konseyu ba tranka i tintu kadera la. Pura. Djo, mi na ben di Cabo Verde. E ka fla-m, ben toma un toré minha ki mi na ben Cabo Verde. E kume toré, mi bebe se groga, e munta, e kues. E ka txoma-m. Gosi go ki mi na dja pega, gosi go e ta mota matadu, gosi go ten ben pidi konsedju. Ba pur konsedju na tuka djer. Pura. Abo dja na obi, go na ta sta la Liboa go, la, la frontera bo na brinka, so sabe, n'ka ten fase muza di ke minis, mini, ma minis di tambe, nao, n'ka ta fla nomi nao. Ah, mi konsegi ku mi. Ami só N sabe, mi fla, ami N fla mosu, Djoli yo, mi na ben di kau feti di boba, si kre u kume u ta fla-m, mi na da di ki jetu tanbe un pitadinha, asi a ki nu pegadu, yo ki jetu ta ta djuntadu. Kel-li é un mapilon di, kel-li é un mapilon di mébra, kusa gross di kel-la, mi na, si mudjer tanbe ka sa ki kabésa, mudjer ta larga maridu dentu kasa ku kel-li, un matroxa pitada di 14, 180 kilu dentu kasa. Abo ki bu tene metadi di 15 kil, abo ka ta kla ma kel mon la ma ka ta ma ka ta aguenta? N sibi ma ka kabe mi so omi, N ta fla un kusa, ami a ku ta inpidi-m konsedju pa N da-u konsedju pamia N fla un kusa? Abo ta fla, N ta fla la frontera, la frontera tudu ken ki ki sabe, N tene un singu ki sai di Purtugal la, minis tanbe ki tene pit, mo sinbi un kusa, mudjeris tanbe te ka ta ta kenti, gosi di el, pitara i kenti, ma minis tanbe. Paxénxa, ma sim tudu pi ufanadu ki sta dintu di Purtugal, so zangadu, so, so ta un monti. Ami N ta fla dia, mosinhu, dia 9, la Purtugal, kenha ki krê sabe, mi ke da N ta fla? N ta ten suguransa, N ta ten suguransa, agu N ta ten suguransa ku mi ki si N fla nho ka ta bebe ku mi, pura. Ami ko kanta ko ki mo fla, mi fla Nelson, mo mi ka odja N fronta.

Imajina abo ku un mudjer dentu kasa, nhos nhos obi, nhos obi, nhos obi. Pita ta intxis kadera, abo ku un mudjer dentu kasa, dja ben ku si prima di Kabu Verdi, ben ku grogu, ben ku toremba, ben ku baxinha birdi ki nda konta, ka txoman pa dan un pitadinha, dja pega prima dja kumi, ke so e ki ten obu na mundu, dja kumi prima, dja pegadu, agora e ten pidi un konselhu, pamodi ka txoman pelo men pa mba toma un groginhu. Pamodi ka txoman tanbe kantu ki poi fla-m di ki jetu? Dja pegadu be nton pita linha tanbe nho pensa mi ka txeu obu tanbe ami nho sa ta trata-m komu un tolu ai nho ai ki nhos fronta nhos ta ben txoman pa mi fase firiu pamodi mi ka sa ta fase firiu pamodi ka ta pamodi ka ta fase firiu fla-m nélson ben pasa tuangu pulu menos un gruau pa nto koraji o tanbe pa nho fla-s ben nton pita linha tanbe nélson nho ben ku un prima di kau verdi li anti el ta pase ben ku mi ben ku mi bo nau txeu ben dja ku mi prima pamodi so bo ki ten obu pamodi abo prima é pa nos.

Purtu N ta fla, Ningen aki fase merda pa ka txoma-m. Ami N ka fika na diskansu ala, ala N na trabadja sima ku sa ka linbu li na bu kapun di mininu. Ago ma ka kube, i ta txoma-m, mi asu dja N fronta, bu fronta, i bu fronta, ma N ba manta kabesa, mi ka nada ku mi. Ami tanbe N ta fase nha merda tanbe. Ago dja dja panha prima di mudje, dja kume ti dja faita koka ku furu ku tudu, parse-m ago i gosi, ago i ten txoma-m, ago kuse ku txoma-m, ka bu txoma-m mas, ka bu kolega mos, Ka bu txoma ma pa modi ami ki Pô, la bo ka txoma pa na kume ku kusa mi ku bo Ka sa na moda dos omi ta kume dos omi ta kume un mudjer ku kuatu ku sinku ku seti ta djunta omi dos mudjer tres mudjer pa bu ka txoma pa na kume tanbe Pô, la mi mi ka ten obi di kume tanbe pa bu ku ta txoma-m kantu ku djo fronta Pô, la ba panha bu fronta bu fika ku el la pa bu fika la Pô, la bu ora kume pode fla di ki jetu ben ben pila kusa mi ku bo li si nau Nen na tenpu di bebe grogu ki ben duki di konfeti fla bebe grogu ta pui na fesibuki ta toma si soti di grogu. Ka ka ta fla, ka ta ka gosi igual ku dja ka N kurti ki N ta fla, livru dja daba. Bu aki bu fasi merda, merda gosi na mundu ki nu sta ninsi nada ka sugundidu. Dja bu sa fika nada ku mi, nhos ta tradu koka mi pa ka mi ta txoma-m pa N fla Nelson fasi vidiu bu difende-m. Pa N difende-u kuzê? Pa N difende-u di mudjer di bu prima ki bu kume? Mudjer, prima di bu mudjer ki dja kume? Dja kume mudjer di bu prima? Nau, nu kusa ki nu ta kume-go. E ba na kume buru la ka obidu? Satanas di merda. Bo tudu mudjer ki sta na rua e kel ki dentu kasa bo ta kume. Ai abo nos pa fora kuse ki nu ta kume? Mo si ami n ka ta infla nomi di ningen pa nho ka inpun na prubléma bon sta pa nho ka ta intxi kajera di obu ma ami tanbe ami sima si prima tanbe n ta dexa mi na ladu mi n ta pui obu ki drintu boka pura. Tudu omi ki sta ta resebâ trabadju, bai ba xinta, dja pegadu riba ponta kama i inda nau ten mudjer ki ka ten gera ku livra i araba tenpu antigu na bira. Mosinha, tudu pitada ki sta na rua mostra tanbe ki mudjer, mosinha, vez go no ki ta buska morti, fladu ma ma kau vedanu ma ka gosta di si kabesa, e verdadi. Mosinha, omi, mosinha, dintu kasa ku mudjer, no ta atxa ma el é sagradu, mosinha. É la ki bu ta kome bu mudje, bu ta, bu mudje, mudje ta trabadju dentu kes soi forti ki sta li, ku dentu ki friu ki sta li, mi na ki ben koi di Kabo Verde ta bai ta xinta ta ta kume omi ti fai ta koka. Kaba go di manhan sima ten kel porridge, ami ta fla di mi di manhan kuzê brutu, agogo si go dja pegadu go. Ten fla nen asin. I i djudan li pa modi djan fronta. Kompa, kusa ki eu fasi, e bo ki fasi, ka u txoma nunka mas pa bu na prublema. Nha ten trabadju, nha fika dretu. Ami nka fla nomi di ningen mo sin. E ka so e nau, kel li ki e dadu konta. Sta un sinku inda ki ntena kaminhu li nsin, ma kel li go, kel li, kel li go, un i nha familia. Ke nha familia nsa ma ta pila e boka propi. Pamo sin, mudjer sa ta da omi so kel di família. Na veduda, la pa fora bu buska bu ramu di vida, pa bu buska bu algen pa bu ser filís. E omi di omi ku di si família, omi di família, kila ki el kre. A ki ladu konta pa fla, nau, e na e dilisi. Ma ami nhun ka ta dilisi pa ta sen pitala li, no ni sta li pa ben ku mi tanbe. Mi nhun ka ta dilisi pa pa ba bo na mar pa mata kabesa, ta dilisi so na omi di algen. Nau nhos putaria ka ta lizia nhos satanas bon nha ma trabai mo pidi un konselho un di nhos otinhu di kes tenju li ami pidi un konselho e fla Nelson mo kin ta fasi a dja nfronta fla konpa si bo abo tambi sa trabai ku adianta bo kuma bo mudjer ta kontenti e nau e fla Nelson mi ke mi ta mata fla e memu kusa tambi ki mudjer pudi matau tambi e ka kontenti Ai mi pidi un opinion, dai opinion, fla kombe, mesmu kusa ki su fasi, si mi e bu primu ki ku ben ku mi di Cabo Verde, ki N dexau ba trabaiu ki N ba deta ku un mudjer ku pega-m, bu ta kontenti? E fla-m, e ta mata. Nton, N fla, ka ku tigi esi tipu di atitudi la, ka bu ta txoma-m pa modi mi ka bu kolega, mi N sa ta di trabai. Ka oji ki N ben kanxa patron ku boka la ma di kaieta, oji ka dja N txia trabai atrasadu, pa N konfundi un dumeldonji ku N trabai li nsin pé di kasa. Ago n ben trabadja, n txiga trabadja oitu i mei, n atxa nha patron ku boka puxadu, n fla-i, puxa boka si kre, ua, mati ka yata dja, n txiga atrasadu dja, nada, kel la ka ten, ka ten kuda, i yo ka sai ku se fla-i, agora ago, n fla-i, amosu, e sima bo, sima e bu primu, ku ba trabadja ku guatxan, guatxan, ku zeka diabu, na mo ki na ta da familia, ki na ta da mudjer ku ta kontenti, el fla-mi, e ta mata, n fla-i, nton, e mesmu kusa tanbe ki mudjer pudi mata-u tanbe, n fla, antis de mata-u, ba mata ku kabesa, ui, ka mata-u, amosu, e disliga telefoni, e xatia, n fla, konpra, bu prubléma, nhos disaraka, ben, ben trabadja.